Nitħassru t-tifel kemm ikun moġugħ bi snienu. Il-ħin kollu jdaħħal idejh ġo ħalqu biex iħokk il-ħanek. Imma x'inhi r-raġuni li s-snien ikiddu tant lit-trabi?
Meta tarbija titwieled, is-snien ikunu diġà qegħdin hemmhekk. Però ħa jkun hemm trabi li joħorġu snien kmieni, fil-fatt hemm tfal li jitwieldu bi snien, u hemm tfal li jkollhom is-snien daqsxejn iktar tard. Meta s-sina tibda tikber u eventwalment tkun waslet viċin tal-ħanek, il-tarbiet biex tesperjenza dwejja, biex tesperjenza tarix, xi kultant ovvjament ħajkun hemm xi uġieħ, ovvjament it-tfal ma jafux xejn jiġri u allura ħajibdew ibidlu il-mod kif iġibu ruħhom.
Mhux it-trabi kollha itellgħu s-snien bl-istess mod. Anke s-sintomi jistgħu jvarjaw minn tarbija għall-oħra. X'inhuma s-sintomi li jindikaw li t-tarbija waslet biex ittella' s-snien?
Meta t-trabi jkunu waslu biex itellgħu s-snien, ħafna drabi jibdew idaħħlu jdejhom f'ħalqhom, iħokku l-ħanek, ikunu irritabbli, jista' jkollhom iċ-cheeks ħomor, Xi kultant jibdew ibiżilqu iktar u importanti ħafna li dan il-bżieq aħna nnatfuh immedjatament għaliex jistgħu jispiċċaw b'rash li jkun diffiċli ħafna biex nittrattaw. U apparti li jkunu irritabbli, jista' jkun li jorqdu inqas, jieklu inqas. U hemm min jgħid illi meta jkunu ħerġin is-snin jitla' wkoll it-temperatura titla' daqsxejn iktar mis-soltu. Però ċertament Meta jkunu qegħdin itellgħu is-snin it-trabi ma jimirdux iktar. Il-mart li nafu aħna ġifieri jirremettu diarrea, influenza, riħat, dawn l-affarijiet huma kollha kkawżati minn mikrobi u m'għandhomx jaqsmu assolutament xejn mal-fatt li t-tfal ikunu qegħdin itellgħu is-snin.
Il-proċess tas-snien huwa proċess li kull tarbija trid tgħaddi minnu. Minkejja l-iskumdità li t-tarbija tibda tħoss, xorta waħda m'hemmx wieħed verament jista' jagħmel. Naħseb xi ħaġa faċli li jistgħu jagħmlu hu li jerfgħu t-tarbija, jippruvaw jikkonslawha ftit. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa proċess naturali u għalkemm ikunu mdejqin it-tfal, Eh, mhumiex morda. Affarijiet oħrajn li nistgħu nagħmlu ehm, jeżistu fuq is-suq ehm, ċertu creams illi dawn huma l-oppju, u nistgħu ndelku dan il-krim tal-loppju fuq il-ħanek jekk naħsbu li tfal ikunu mdejqin ħafna. Xi ħaġa nistgħu nagħmlu wkoll li nużaw il-paracetamol fil-forma ta' suppositorju jew inkella wkoll sirib.
Meta jibdew tilgħin is-snien, il-ġenituri għandhom jibdew sa mill-bidu nett idarru lit-tfal jieħdu ħsiebhom. Ejjew naraw x'inhuma l-pariri dwar kif nistgħu nieħdu ħsieb is-snien tat-trabi u t-tfal tagħna.
Minn mindu naraw l-ewwel sinna, importanti li nibdew naħslu dawn is-snien. Dawn huma snien li t-tfal iridu jibqgħu bihom sakemm jinbidlu, ġifieri tal-età ta' sitta, seba' snin. Hu importanti li nippruvaw nieħdu ħsiebhom kemm jista' jkun. L-importanti huwa l-ħasil, importanti wkoll id-dieta, ġifieri eh, nieħdu dieta li tkun ikun fiha il-kalsium u l-fluoride eh, għax dawn nafu li jgħinu fis-saħħa tas-snin. Eh, importanti li kantuhom xi ħelu juices u affarijiet hekk. Eh, dawn jingħataw biss waqt li kell biex imbagħad meta nispiċċaw l-ikla eh, nagħlmu tfal jaħslu sninhom immedjatament.
Tikka aktar dwar saħħtek. Meta nsiefru, nieħdu gost nixtru prodotti tal-ikel tipiċi tal-pajjiż fejn inkunu morna. Ġieli wkoll nibagħtu prodotti tal-ikel lil xi qraba barra minn Malta. Però huwa importanti li dan l-ikel ikun magħluq u ppakkjat kif suppost. Dan l-ikel għandu jkun ippakkjat f'kontenituri ssiġillati b'tali mod li l-arja ma tgħaddix. L-aktar ikel ideali biex jintbagħat hu l-lewż u l-legumi, ikel ipproċessat fil-bottijiet, frott niexef, gallettini, ħelu imkebbeb b'mod individwali. Importanti li niftakru li l-bakterja fl-ikel tirdoppja kull 20 minuta meta tkun f'temperaturi għoljin. Meta nirċievu xi ikel id-dar,